Сәлам! Синең белән урамда каналы һәм без Казан урамнарындагы сораштыруларны дәвам итәбез. Бүгенге тема Татарстан. Безнең биш сорауга да дөрес җавап биргән кешегә бездән супер приз. Киттек! Минем фамилия Азятуллина Элина. Мин укыйм университет управления ТИСБе. Мулланурова Гөлинә. КФУ.

Кызыл, ак, яшел.
Яшел, ак, кызыл. Дөрес. Яшел, кызыл, ак. Дөрес. Э, яшел, ак, кызыл. Дөрес. Татарстан флагында нинди төсләр бар? Кызыл, ак, яшел. Дөрес, рәхмәт.
Менә ай кирәге янында коймалар шуның. Э, ак, кызыл, яшел. Дөрес.
Яшел, кызыл.
Һәм? Һәм ак.
Дөрес. Эчендә бәрәңге, тышында камыр булган ризык. Бәлеш.
Угу.
Бәлештә бәрәңге генәме соң? Бәрәңге ит. Ә бәрәңге генә булган. Бәрәңге генә булган. Кыстыбый.
Өч почмактыр инде. Анда ит тә бар.
Ә безгә бәрәңге генә булганы кирәк.
Пирожки с картошкой мы. Эчендә бәрәңге, ташламалар. Өчпочмак. Анда ит тә бар.
Ит тә бар, өчпочмак. Шмагы. Юк, шушмакта ит бар, ә безгә ит Ә. булмаганы кирәк. Бәрәңге генә. Бәрәңге белән. Бак вәлштерин. Юк, юк, юк. Кыстыбый. Дер.
Шмак.
Юк.
Бәрәңге генә. Бәрәңге тәгәсе. Әйе, туры килә. Тагын нинди ризык була алар- булырга мөмкин? Күп бит инде андый ризыклар бәрәңге генә и тышында камыр безнең татар халкында. Сез бәлки дөрес. Әйе.
Эчендә бәрәңге генә, тышында камыр. Пешпешмак.
Бәрәңге генә. Бәрәңге генә. Хәзер кыстыбый. Дөрес. Эчендә бәрәңге, тышында камыр булган ризык. Кыстыбый.

Ә нинди татар халык ашларын яратып ашыйсыз? Чпишмак, Кавын.
шәк-шәк, Ага.
а, элеш, губадья. Һәм? Белмим. Кыстыбы иде бу. А, блин.
Киләсе.
Киләсе.
Шунда бәрәңге, шунда Камыр. камыр. Пәрәмәш. Тагын нәрсәләр булырга мөмкин? Анда бәрәңге генә аның эчендә. Бездә пәрәмәш пешерәләр. Тагын? Ә, күзикмәк?
Әйе, дөрес, дөрес. Һәм ә, безнең 6 ноябрь көне Татарстан халкы ял итә. Нинди уңайдан ял, ял икән безнең? Дин конституция.
Дөрес.
Ну, дин ед... А, юк, не, э, хәзрәтем. Дин конституция Татарстан. Дөрес. Дүрт сорауга җавап бирдегез. Ә, Мин белүемчә, э, Конституция көне булырга тиеш. Ага, рәхмәт сезгә бик зур. Сез безнең өч сорауга дөрес җавап бирдегез һәм безнең конфет та бар әле. Ашыкмагыз. Халыкара дус- дуслыгы. Дү, ансы дүртесе. Ә алтысы. Татарстан көне. Татарстан көне дип әйтеп булмый, ләкин анда бер сүз бар тагын. Татарстан нәрсәсе көне?

Белүебезчә, 6 ноябрьдә Татарстанда ял көне. Без ял итәбез. Бу көнне нинди бәйрәм икән? Ну, Конституция.
Дөрес, Аллах.
котлыйбыз сезне. Сез безне биш сорауга да дөрес җавап бирдегез. Хәзер Син дә ял итәсеңдер әле, әйме? Наверное.
Ә дүртесе нинди бәйрәм? Дүртесе дә бәйрәм, алтысы да бәйрәм ноябрьдә.
Там как-то вот с государством связано.
Без ял итәбез, димәк, ләкин ни өчен ял иткәнебезне белмибез, әйме? Димәк, 6 ноябрь көнне Татарстан Конституциясе көне. 6 ноябрь ял итәбез без. Нинди бәйрәм? Дөрес. Сез безнең чәсрога дөрес җавап бирдегез. Бөтенесенә дә дөрес җавап бирдегез. Икесенә дә. Рәхмәт сезгә бик зур супер приз сезнеке. Менә сезгә супер приз. Котлыйбыз сезне. Мырау батыр, син татарча беләсеңме? Белмәсәң, хәзер өйрәтәбез.